א גוטע מועד טייערע צוהערער. אזוי ווי מיר שטיי מיר חול המועד פסח עטליכע טעג פאר אחרון של פסח, מיר ווייסן אחרון של פסח איז מאיר די אורו של משיח, און וועגן דעם אין דעם טאג זאגט מען טאקע די הפטורה אין ישעיה וואס רעדט זיך אלס וועגן משיח, מיר ווייסן אויכעט אז די בעל שם הקדוש פלעגט זיך פירן צו עסן א ספעציעלע סעודה אכן שפסח פארנאכטס, און ער האט עס גערופן סעודת משיח. איז אין די הפטורה וואס מען זאגט איז דער נביא מתאר וואס משיח וועט זיין, און ער זאגט פארשידענע זאכן. ונחה עליו, רוח השם, רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבירה, רוח דעת ויראת השם, און ווי מען זאגט עס טאקע אין די רבונו של עולם ביי פסח'ס אהרן יום טוב זאגט מען וזקיים בני מקרא שכסף, שטייט טאקע אין מרניים בשם די הייליגע בעל שם, אז יעדע איד האט אין זיך די עניצות פון משיח, ממילא קען מען בעטן איז קיים בני מקרא שכסוף און אונז זאל מקיים ווערן אט דער פסוק ונחה עליו רוח השם, רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבירה, רוח דעת ויראת השם. אבער דערנאך איז דער פסוק ווייטער ממשיך און זאגט והאריכו ביראת השם לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח ושפט בצדק דלים. וואס איז פשט פון די ווערטער והוריכו ביראת השם? ס'איז דא דערין אסאך אסאך פשטים, פשוט די פשט איז אז ער וועט זיין אזוי אנגעפילט מיט יראת שמים ביראת השם אז מ'וועט קענען שמעקן ווען מ'גייט לעבן וועט מען קענען שמעקן יראת שמים יראת השם. אבער רשי איז מפרש און רשי זאגט. אז ער וועט שמעקן א מענטש און אים וועט משפט'ן און וועט וויסן ווער איז דער חייב און ווער איז דער פטור, אזוי ווי דער פסוק פירט טאקע אויס, לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אזניו יוכיח, נאר וואס דען, ושפט בצדק ד' און ווי אזוי, דורך דאס שמעקן. אזוי שטייט אויך אין זוהר, די לשון הזוהר איז מלכה משיחה בריחה, אזוי ווי עס שטייט וריחה ביראת השם ולא למען רב עיניו ישפוט. און די גמרא זאגט טאקע אז ביי די מעשה פון בן כוזיבא, די צייטן פון רבי עקיבא, ווען מ'האט געטראכט אז בן כוזיבא בר כוכבא אז ער איז משיח, און מ'האט נישט געוואוסט ער איז יא משיח אדער נישט משיח, האבן די רבנן געזאגט פאר אים, אויב ביסטו משיח, לאמיר זעהן צו ביסט מוריך ודען, מוריך דו שמעקסט, ודען און דו קענסט פסק'נען, לויט דעם וועט מען וויסן אז ביסט משיח, און וויבאלד אז ער איז נישט געווען מוריך ודען, ער האט נישט געקענט פסק'נען לויט די שמעק, האט מען געוויסט אז ער איז נישט משיח און מען האט אים גע'הרג'עט. אין די מאמר פון אחרון של פסח תשנ י א האט דער רבי אנגעהויבן מיט די פסוק והיינף ידו אל הנער, און ער האט זיך געשטעלט אויף די פסוק און ער האט געפרעגט, ערשטנס דארף מען פארשטיין וואס איז פשט אז והריחו ביראת השם, אז די משיח וועט זיין מאריך ודו און ער וועט שמעקן לויט דעם וועט ער פסק'נען, לכאורה פסק דין האט דאך צו טון מיט וויאזוי מען פארשטייט א ענין, מען דארף הערן די צדדים און לויט דעם דארף מען פסק'נען, ווי קומט עס אריין אז מען זאל שמעקן און לויט די שמעק וועט מען פסק'נען? אויך דארף מען פארשטיין פארוואס איז דאס אזוי וויכטיג ביי משיח, אז משיח מוז זיין מורך ודוען, ווי מען האט פריער געזען אז ביי בר כוכבא וויבאלד ער איז נישט געווען מורך ודוען האט מען אים געהארגעט, האט מען געוואוסט אז ער איז נישט משיח. ס'איז דא אזויפיל אנדערע מעלות וואס משיח וועט האבן, אזוי ווי מען האט פריער געזאגט די פריערדיגע פסוק, רוח השם, רוח חכמה בינה, רוח עצה וגבירה, רוח דעת ויראת השם. איז וואס פעלט אויס צו די צו זאל איך צוקומען בריחה ביראת השם? און דאס איז אזוי וויכטיג אז ביי אלע אנדערע זאכן זאגט מען וואס ער וועט זיין, ונחה עליו וואס וועט רוען אויף אים, רוח השם, רוח חכמה בינה, רוח עצה גבירה, רוח דעת ויראת השם, אבער ביי מוריך ודוען, ביי והריחה ביראת השם, לייגט מען צו אויכעט די שלילה, לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אזניו יוכיח, נאר וואס דען, ער וועט שמעקן און אזוי וועט ער פסק'נען. וואס איז פשט פון דעם אז משיח איז אזוי וויכטיג אז משיח זאל האבן אט דעם מעלה פון מורך ודוען? איז כדי דאס צו פארשטיין איז דער רבי מקדים אין דעם מאמר דעם מאמר חזל איז היא דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, הווי אומר זה הריח. דער רבי איז מסביר וואס איז דער חילוק צווישן אכילה, שתיה, און ריח. אכילה, שתיה, איז א דבר שהגוף נהנה ממנו. מה שאין כן ריח, דאס איז וואס די נשמה האט הנאה דערפון. וואס איז די חילוק פון די צוויי זאכן? בכלל, ס'איז דא די נפש וואס איז מחיה די גוף, און ווי אזוי איז די נפש וואס איז א רחני מחיה די גשמיות'דיגע גוף, איז דאס בכח המפליא לעשות, ווי די רמא אין אורח חיים סימן ו' איז מסביר די ברכה, רופא כל בשר און מפליא לעשות, וואס איז מפליא לעשות? אז ס'איז דא א רחניות'דיגע נפש וואס איז מחיה די גשמיות'דיגע גוף, און דאס זענען צוזאמען, די רחניות'דיגע נפש געפינט זיך אין די גוף צו מחיה זיין דעם גוף, דווקא בכח המפליא לעשות פון דעם אייבערשטן אליין וואס ער מאכט די פלא אז ער פארבינדט רחניות מיט גשמיות. וועגן דעם קען אמאל זיין א חלישות. אביסל שוואכקייט אין דער קשר צווישן די רוחנית און גשמיות, און אויף דעם דארף מען האבן די אכילה ושתיה, מען דארף עסן, מען דארף טרינקען, כדי צו מחזק זיין די קשר צווישן די נפש און די גוף. און אזוי ווי מיר ווייסן וואס שטייט אין חסידות אויף די פסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי הוויה יחיה אדם, אז מען באקומט נישט קיין חיות פון די לחם, נישט די לחם איז דאס וואס געבט די חיות, נאר די מוציא פי הוויה וואס געפינט זיך אין די לחם, די ניצוץ אלוקי, דאס איז מחיה די מענטש. ס'מאכט זיך אבער אמאל אז א מענטש איז אזוי שוואך, ביז ער חלש'ט ממש רחמנא לצלן, אז אפילו עסן און טרינקען וועט שוין נישט העלפן, ער קען נישט עסן, ער קען נישט טרינקען, ער איז נישט ביי זיך, דארף מען אים אויפוועקן, מען דארף אים דערמונטערן, ווי אזוי דערמונטערט מען אים? איז דאס דווקא דורך רייך? מען נעמט עפעס, מען געבט אים צו שמעקן, עפעס א שארפע זאך, עפעס וואס ער וועט זיך געבן אזא וועק אויף. פארוואס איז דאס? ווייל רייך האט א כח אז ס'רירט אן אין די עצם הנשמה, וואס איז נאך העכער פון די נשמה וואס איז האט א שייכות מיט מחיה זיין די גוף, וואס דאס פאר דעם העלפט אכילה ושתיה, נאר מען קען אריינגיין אסאך טיפער אין דעם נשמה און פון דארטן ממשיך זיין חיות צו די גוף. און בלשון החסידות איז דא די חילוק פון אור פנימי און אור מקיף. עסן איז ממשיך א אור פנימי, דאס איז די חיות פנימיים וואס א יעדער מענטש האט בשעת מען לעבט טאג טעגליך. רייך האט א שייכות מיט אור מקיף וואס דאס קען ממשיך זיין אפילו ווען מען איז פאר'חלש'ט און די נשמה כביכול האט זיך אביסל אפגעטראגן פון די גוף, צו מען קען ממשיך זיין די נפש, חיות פון די נפש, דורך רייך. לויט דעם וועט מען שוין פארשטיין וואס איז פשט וריחו ביראת השם. בדרך כלל אז מען שטייט פאר א רב, מען שטייט פאר א דיין, מען שטייט פאר א בית דין, זענען זיי דן לויט וואס זיי זעען און לויט וואס זיי הערן, למראה עיניהם ולמשמע אזניהם, זיי הערן צדדים, זיי זעען פאקטן און לויט דעם פסק'נען זיי. זיי ווייסן נישט באמת וואס עס טוט זיך מיט דעם מענטש, סיי ווי דער מענטש האלט בעצם און סיי וואס דער מענטש איז דורכגעגאנגען בשעת ער האט עס געטון. און דאס איז די מעלה פון משיח. משיח גייט נישט פסק'נען למראה עיניו ולמשמע אזניו. והוריכו ביראת השם ער וועט זיין מוריך ודן ער וועט קענען שמעקן וואס איז די אמת'ע מצב פון יעדער מענטש. וואס איז די אמת'ע מצב ווי דער מענטש האלט. און ווי דער פרידיגער רבי האט אמאל געזאגט אין א שיחה צו מסביר זיין אט דער פסוק וריחו ביראת השם אז משיח וועט זיין מוריך ודוען, דער איז מסביר געווען ווי חזל זאגן אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, א מענטש וואס גייט דורך, פאלט דורך עפעס, טוט א געוויסע זאך, ווייסט ער אלעמאל די סיבות, די מצב, די סביבה, וויאזוי ער איז געווען, בשעת ער איז דורכגעפאלן, און ממילא פארשטייט ער פארוואס ער איז דורכגעגאנגען דעם דער זאך, פארוואס ער איז דורכגעפאלן. ווען ס'קומט א צווייטער, דער צווייטער ווייסט דאך נישט וואס דער מצב איז, ער ווייסט נישט וואס זענען די סיבות וואס האט אים געברענגט צו אט דעם מצב. אויף דעם זאגן חזל, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, מען דארף וויסן יענעמ'ס מצב, וואס ס'איז געווען, נאר דעמאלטס קען מען דן זיין. ווייל בעצם דארף מען וויסן אז יעדער איינער איז גוט. נאר וואס דען, ס'איז דא עפעס א זייטיגע סיבה וואס האט אים געברענגט צו עובר זיין אט דער זאך. און דאס איז די מעלה וואס משיח וועט האבן, אז ער וועט קענען שמעקן און זען וואס איז, ווי האלט דער מענטש בעצם, ווי איז די עצם פון דער מענטש, און לויט דעם וועט ער אים משפט'ן, און נישט לויט דעם וואס מען זעט. ווי זעט מען אזא זאך, אז ס'איז דא א חילוק פון די עצם, און ווי א מענטש פירט זיך אויף בפועל ממש? לכאורה, מען זעט א מענטש טוט עפעס נישט גוט, מסתמא איז עס לויט דעם וויאזוי ער פירט זיך אויף. און אמאל קען זיין אויך פארקערט, מען זעט איינער איז א גרויסער צדיק, מסתמא איז ער עטץ דיין עצם אויך גוט. חזל זאגן אז רבי יוחנן בן זכאי פאר ער איז אוועק פון דעם וועלט האט ער געוויינט, האבן די תלמידים געפרעגט פארוואס וויינט ער, האט ער געזאגט עיני דאיה בעיזה דרך מליחה נושא. רבי יוחנן בן זכאי דער גרויסער צדיק וואס האט געפירט כלל ישראל ווייסט נישט באיזה דרך מליכין נושא ער האט א ספק אין דעם נאר די ביאור אין דעם איז אז ער האט געוואוסט טאקע וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט למעשה זיין שאלה איז געווען ווי האט ער געהאלטן בעצם און צוליב דעם ווי ער האט געהאלטן בעצם צוליב די שאלה איז ער נישט געווען זיכער על כל פנים ברוב אנוועסעניסו האט ער נישט געווען זיכער באיזה דרך מליכין עושו, צי גייט מען אים פירן טאקע אין גן עדן אזוי ווי ער איז האט זיך אויפגעפירט ווייל אזוי איז ער טאקע געווען בעצם, אדער כאטש וואס ער האט זיך אויפגעפירט ווי א גרויסער צדיק, בעצם האט ער נאכנישט געהאט איבערגעמאכט דעם עצם זיינע און ממילא קען זיין וועט ער נישט אנקומען אין גן עדן. און ווי מ'זעהט טאקע אז יוחנן כהן גדול איז אכציג יאר געווען א כהן גדול און איז אריין אין קדשי קדשים, וואס אריינגיין אין קדשי קדשים ווען מען איז ווען מען האט נישט געטויגט האט נישט מוציא שנה אסור געווען, פון דעסטוועגן דאך איז ער אריין אכציג יאר יאר נאך יאר, און מיט דעם אלעם איז געקומען סוף פון זיין לעבן איז ער געווארן א צדוקי, ווייל אין כוחות הגליים, די כוחות ווי אזוי ער האט זיך אויפגעפירט למעשה איז ער טאקע געווען א גרויסער צדיק. אבער אין עצם איז נאך געווען דארטן א שטיק רע, ממילא האט עס אויסגעקלאפט שפעטער אין לעבן, און דאס האט רבי יוחנן בן זכאי זיך גע'ישוב'ט, עיין ידיה בייזע דרך מליחה נושא, און אזוי אויך פארקערט, ווען מען זעט א איד וואס קוקט אויס אז כלפי חוץ אז ער פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, זאגט מען שיח, אמת טאקע, ער פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, אבער איך שמעק אז בעצם איז ער גוט, ס'איז דא עפעס א זייטיגע סיבה וואס ברענגט אים אז ער זאל נישט טון, ער וויל טאקע זוכה זיין בקרוב ממש צו די התגלות פון משיח וואס זאל זיין ונח עליו רוח השם, רוח חכמה בינה, רוח עצה גבירה, רוח דעת ויראת השם, ורוחו ביראת השם.